Eleven hi kan fanu puipuii birthday kum khatna a ni a tihian thlalakna te kan nei a. Kan hlim tlang hle a ni. Ka nau pasal hi pu Sanga nupui a chang chiah a ni bawk a tihian chhungkaw ei khawm na ni bawk ka deh hlim takin kan lawm dawn a ni.

chen a ni. Vanglai fate chu mit chak kutna thal awm te ang hi an ni. A thal bawm fa khat nei mi chu an ni lo e. Kun kawngka an do te an biak lai pawhin a bual fur ang. Thu kan chhia te Lalpa tal zat a mal ni sawm sa lo se. Amen.

Pa te ina kan in tiam thu kohhran chuan in a siam a, Pathian hnenah Lalpa nun kawngah fanau te enkawl a kai kuai thin in zirtirna kawngah te engkim maia khatiang anga kai kuai zel in tum em tiang chiah te Pathian tanpuia rinchhan in kan tum e, tih kha nu leh pa ten hna. kan chhakna a ni a, Rawngbawihtute kal tanin Kawngkara Pathian hnenah chu chu a pawimawh mai. Lalpa laka kan rochak fanau hi Pathianin enkawl tura mit pek a ni a, chu mit enkawl hna chu nu leh pa leh chhungkualte hi hianin kan ko a a inham tlat mai a. Fanau enkawl hi harsa tak a ni a, mi fing ber ber te pawh in kan ngaih te pawhin a an chhiat. Tin keini rawngbawitu te pawhin a kan tih duh theih miah loh a ni tlat mai. Chu chu chutiang chu a ni tlat mai a, chuvangin kan fate hi Lalpa a nih loh chuanin, an lo chhan lenna he khaw vel tur hi a pawi thei tlat mai a. Kan fate hi lampa ah zel kan kai tuai lo a nih chuan he khaw vel an dai chun zel ah hian eng ang hi nge an chhan len pui dawn tih hi kan hriat miah loh thil a ni. Chuvang chuan kan fate hi lampa ah kan kai tuai lo.

An hman ber thal, thal bawm helaiah an hmu hman pai a, chutah chuan thal fak, thal fang kan tih an dah khat teuh ang kha Bible hian a sawi chhan a nia. Chutiang ang, tunlaiah chuan nise silai mu tam deuh nei te chu an ni hlawh e tih an tih tluk ang kha a ni. Chu chu fanau nei te ni hlawhna kha Bible-in a sawi chhan chuai. Ul kawngkân dote an biak lai pawhin an mual kho lo vang. Chutiang anga inbeihna hun lo thleng turah pawh chuan fanau neite chu an ni hlawh a ni, an mual kho dawn lo va ni, a tih duh nachhan kha a ni a, a pawimawh khawp mai. Chutiang chu a ni a, chuvang chuan chu kan fa chu kan kan mual pho lohna tura Pathianin a malsawmna min pek a ni. Hetah vangin chu kan fa enkawlna hna chu nu leh pa te mawhphurhna lian tak a ni tih hi kan hriatthawh leh atanah hunah hian ka rawn sawi thar leh bawk a. Chuvang chuan kan fa te hi eng ang nun kawng nge an zawh zel dawn a, hemi an nun than chhoh zelna turah hemi zirthiamna kawngah te leh engkim mai hemi he khawvel nunphung an zirna tur kawngah chuan kan kaihruai thei a ni mai thei. Amaherawh chu an nun tak takna zawk chatuan nunna an neihna tura Lalpa lama enkhur leh kaihruai kha a lo harsa thin. Chu tak mai chu Lalpa nena kan tan dun a ngai tlat mai a. Lalpa nena kan tan dun a, Kohhran te nena kan tan dun a, Khatiang anga kan enkawl seilem kha a lo tum a ni. Chu chu he huaina pawh hian uam takin kan sawi duh a, Nuam Sangpui pawh hi Laiah Kristian chhungkua atanga seilian tur a ni ta a, chu mi kawngah chuan a ngaihtuahawm lo. Kohhran beh chhanin a rawn seilian anga, chutiang chuan Num kawng hahdam tak leh Lalpa lamah Lalpa kawngah Num duhawm tak a nei ang tih hi kan beisei tlat bawk a ni. Chuvangin kan Bible siarah khan fanaute hi Lalpa laka kan rochang a ni. A lawmman min pek duh tak a ni. Chu lawmmana chu chhungkua nu leh pate hian kan enkawl that, kan ve that a pawimawh a ni tih hi tawng tein kan sawi duh a ni. Lalpa'n kan za tan mal min sawmsak duh se. Amen.